F'din ir-rokna, il-Professur Bernard Micallef ifhemna sewwa sew xi nfissru bit-terminu kritika letterarja u kif din is-sengħa tista' tgħinna napprezzaw aħjar il-letteratura ta' pajjiżna.
Il-kritika letterarja hija għalqa wiesgħa ħafna sewwa ta' teoriji fuq kif jaħdem xogħol Test letterarju, kif taqrah, kif tanalizzah, kif tinterpretah u kif tiġġudika l-valur tiegħu. Din l-għalqa tista' tinqasam fi tlieta b'mod ġenerali. Hemm dawk l-iskejjel ta' kritika li jiffukaw iktar fuq il-produttur tax-xogħol letterarju, l-awtur. Imbagħad hemm skejjel oħra ta' kritika jiffukaw iktar fuq il-prodott, ix-xogħol innifsu, kif jaħdem. U mbagħad hemm, terġa', skejjel oħra ta' kritika li jiffokaw fuq l-effett li x-xogħol għandu fuq min jaqrah, fuq il-qarrej, u anki fuq il-mod kif il-qarrej jattiva, janima, jiġifieri jimla mill-esperjenza tiegħu. dawk l-aspetti ta' test letterarju li jkunu neqsin. Hemm metodi aktar speċjalizzati ta' kritika li jappartenu għal skejjel differenti. Ngħidu aħna, skola magħrufa li inħolqot fis-seklu 20 hija l-kritika l-ġdida. Is-sejħet ġdida il għaliex tat attenzjoni ġdida lit-test indipendentement mill-awtur. Il-kritiċi l-ġodda insistew ħafna li l-kritika mhijiex studju psikoloġiku tal-awtur u lanqas mhija suppożizzjoni fuq x'kellu f'moħħu l-awtur, imma hija t-tekniċi, il-metodi tekniċi li jinstabu fix-xogħol letterarju nnifsu. Imbagħad hemm l-iskola tal-formaliżmu. U l-formalisti, isimhom magħhom, insistew iktar fuq it-test letterarju bħala primarjament forma, lanqas kontenut, forma. Forma imma li minnha nnifisha diġà tikkomunika, diġà tittrażmetti sentiment, atmosfera, anki ġrajja f'ċerta każijiet speċjalizzati. Il-formalisti, Huma magħrufin bħala dawk l-esponenti tal-idea tal-letterarjetà, jiġifieri dik il-kwalità li tagħmel l-idjoma differenti mit-taħdit ta' kuljum. Imbagħad hemm il-kritika Marxista, li tanalizza x-xogħol letterarju bħala prodott dirett jew indirett ta' sitwazzjoni soċjali, ta' kunflitt soċjali bejn klassijiet differenti, u allura din hija kritika li tikxef l-istrateġiji li bihom it-test letterarju jiżvela dan il-kunflitt. Imbagħad hemm l-iskola strutturalista. L-istrutturaliżmu huwa interessanti u mill-ġdid ismu miegħu. Jiffokka fuq struttura, imma mhux l-istruttura tat-test. Fl-istrutturaliżmu insibu l-kunċett ta' struttura ta' lingwa jew inkella mudelli, skemi, sistema li huma ħafna eqdem mill-awtur u li f'ċerta sens allura, skont l-istrutturalisti, Mhuwiex l-awtur li qed jitkellem f'test letterarju imma s-sistema eqdem minnu tal-lingwa. F'ċerta sens, għall-istrutturalisti, hija s-sistema li qed titkellem lilna, mhux aħna, l-individwi, li qed nitkellmu l-lingwa. Eżempju ieħor, fost ħafna, ta' skola ta' kritika huwa l-kritika psikanalitika. F'dan il-każ, Il-kritiku josserva s-simboli letterarji biex minnhom jiżvela impulsi umani li aħna fl-imġiba tagħna ta' kuljum ma nħossuniex komdi niżvelaw. Impulsi sesswali, aggressivi, beżgħat, li joħorġu f'simboli, skont il-psikanalisti, anki waqt il-ħolm. U allura, skont din l-iskola ta' kritika, trid tittratta t-test letterarju bħallikieku qed tittratta ħolma. Fil-ħolm tagħna m'għandniex kontroll fuq moħħna u l-ħolm ma joħroġx dejjem b'sekwenza loġika, imma joħroġ b'ċerta onestà. Il-għaliex ladarba ma nikkontrollawhx, jiġifieri ma niċċensurawhx il-ħolm, se jikxef il-beżgħat u l-impulsi l-iktar intimi tagħna. Minn daw l-iskejjel kollha ta' kritika li semmejt li mhumiex l-iskejjel kollha li jeżistu huma għażla biss, wieħed jirrealizza kemm il-kritika letterarja issaħħaħ, tirfina, id-dehen tagħna, mhux fil-letteratura biss, imma anki dwar dak li hemm ġo fina, bħall-kritika psikanalitika, dak li hemm fil-politika u fil-kuntest soċjali madwarna, bħall-kritika Marxista, dak li aħna nistgħu nikkontribwixxu lit-test letterarju, bħall-kritika tar-rispons tal-qarrej, dak illi sistema ħafna iqdem minna ta' lingwa tatna l-permess u l-ħila li nitkellmu, bħal fl-istrutturaliżmu, u anki l-mod kif, għaliex le, niddubitaw ftit f'dik l-istruttura.